Sɔri ni e kɔ ka a dain, a bi na sɔri bain o e sɔri ba na ni o ba wuchiri mo. Yila zaŋ bimbila sɔri maa.
Di daa kuli tibila ti zuɣu ni yaa n-zaŋ bimbila zaŋ di tim. Bimbila maa wula n-kanna n-kanna wumma wumma wait maa domin a ni yɛli ni bimbila kpira zaŋ na di tim maa m-pa shɛli so yi bi mi o yɛn tɛha ni yi daa niŋla nuu m-bo alibalisa mini alahi n-tam tam duɣu ni n-di. So funny. So pun bɔhi, Wula ki daa zaŋ bimbila zaŋ di tim? Kahigi miri li ka ti nya wula n-daa nyɛ story maa. Wula ki daa zaŋ bimbila zaŋ di tim?
Ehe. Ehe. Zabili.
Okay.

Wow. Kama mani, ma ni daa chɛ naa ka ti yɛn zaŋ yɛtɔɣ shɛli zaŋ di ti, n daa pun niŋla research zaa m-baŋ yɛtɔɣ shɛli zaaha, question ŋɔ bee ti bɔhi ma li ŋɔ n-ŋɔ ka yɛn labisi o a ka m pun niŋ di zaaha research. Ɛhɛ.
Dindin maa daa nyam yaa, ti ni daa chɛri maa, ti ni daa chɛri maa maŋmaŋa.

ka bɛ kariti ba ni ku be shɛm maa yɔnyɔn ka bɛ ti ti ten days ni ti yim tiŋ maa ni. Tɔ, n kanna ti yim tiŋ maa ni maa, n kanna ti yim tiŋ maa puuni, n yɛn labila n nyaaŋa biɛlifu ka ti labisi bɔhi shɛli. Yi yi na bela kom ŋɔ nyaaŋa ni yi yɛn bɛna be Tɛki ni kpuɣi ŋarim maa duna saha shɛli maa din tam maa, amiliapilipeke pua. So din tam ma yen ka ti kpena yen di tim ŋɔ din saha sheli ŋɔ zaha puli ŋɔ pun chaŋ chira la.
Laa saha maa ŋuna o ku saɣi la dɔɣibu gba. Okay. Before ka ti yen yi Turkey n paana tiŋ maa ni o dɔɣibu saha ku dee di ku mirim zaa. So o pumpɔŋɔ.
So o pumpɔŋɔ bia ŋɔ
o dɔɣila kampu atɛki tiŋgba eh bini Girisi tiŋgbani ni m-bɔŋɔ.
So o pumpɔŋɔ o ni dɔɣi naagi ka yi mi chaŋ ti zaŋ bimbila di tim, tim maa di bi bi. Ʒɛri maa bi nyaɣisa. Di ku tooi ŋmaagi. so din bi ŋmaai din ku tooi nyaɣi so ŋɔ, ka bi ti nya lɛta ni ka daa pumpɔŋɔ bɛn bi saɣi zaŋ ti nya maa yimiya taŋmar maa puuni. Tɛndeesi, Iyu maa mi galisiya din saha pumpɔŋɔ yi next steps ya polo ka yi chana.

Ti na ka so so dini. O so dim. Ka naana mali ya. Ok. Ka di lan maa di lan maa gbiŋ ka n zaŋ chaŋ ti yoogi bank account. Ok. Ni binshɛɣu maa mi ban mɔɣina ha bi dii bi baŋdi ti ninni la. Ya ya.
So nima ni na ku yoogi account maa n yooi binshɛɣu kam. Ashee di lan maa gbiŋ shɛli gba o ni mali maa o gba diri maa ka

So pumpɔŋɔ pumpɔŋɔ ka Greece ŋɔ ki bɛ Greece ŋɔ pumpɔŋɔ yina ka gbana Amina baŋ a yɛn niŋ shɛm ka amina a family ki survivera so wula n lan kana la hali because gbana ni kani ŋɔ silimiin tiŋa i yu n-nyɛli a yi mali gbaŋ a ni tooi chaŋ luɣili kam a mi ka gbana so wula ki ran niŋ yi niriba ata ŋɔ maa because ti dapali kana ti pahi wula ki niŋ hali ti lan move nimaani kpɛna Italy.
To, a bɔh a, di di ku niŋ shɛm ya? Ɛɛh, yumiya mi di gba ni tooi yɛl li bee? Ku yɛli n li.
Aha, di daa nyɛla man dini maa daa nyɛla wula, Rwanda nira, a gba lahi be o, Rwanda nir gbaŋ. a gba la bɛ o n kuli o dini maa di kuli nyɛla visa ka o zaŋ yi o ya n kana
ka visa maa dina bɛni dina baya spy ayi bɛ o mini lihi guy maa mini o dee ŋmani tabi bɛla so ka ban lihi o hair cut maa

Di ka yɛtɔɣ shɛli ka yi dirɛs. O ba be sia. Ka niŋ o makeup. Oh. Din tam bia ŋɔ nyɛ how many years? O pun nyɛ one year bia o na bi paagi.

An ka ti shee Italy? Tɔ, alhamdulillah, ti lahi nyɛ suhupiɛlli in the help of madam ti paɣa. Eeh, man yɛla, a na ku di zaa pumpɔŋ a nyɛ nɔhi ata ŋubbu. Eeh, pumpɔŋ nɔhi ata samli. Pumpɔŋ, pumpɔŋ, yi ni paai na Italy, yi gba, di gba zaa yi ni ku kana Britain yɛla gbana,

Eewɔ kɛ din sa a paɣa ni daŋa dimbɔŋɔ maa paɣa ŋun daŋa la interview bin zaŋ ma a mi chaŋ interview n kanna a mi chaŋ interview n ti naagi a yɛn saani mi ka bi print copy maa zaŋ zaŋ ti a ka a zaŋ kuli a yaŋa so from there maa n kanna from there maa o ni kana maa ka nyɛ niŋ fast because nyɛ na bi chaŋ interview ka a chaŋ ti translate language maa zaa ha ka baŋ baŋ boho ansa shɛŋa n tiri na o ni yɛli paɣa shɛli waafi naawuni chɛla waafi naawuni chɛla naawuni chɛla so n kanna n kanna n kanna waafi n yalim daŋ tooni waafi a ni daa chaŋ pumpɔŋɔ dimbila maa yira zaŋ bimbila zaŋ di tim n duɣiri ʒɛri n niŋ kpaŋ namdi niŋ ka di ti bi nyaɣisa so pumpɔŋɔ pumpɔŋɔ a yɛn taɣimi di tim ti bo ka a daa zaŋ chaŋ ti di pumpɔŋɔ this time around ŋɔ maa pumpɔŋɔ yi ni yi pa neei biɛla bɛn diri tim shɛm pumpɔŋɔ ti bo ka a daa chaŋ ti zaŋ zaŋ di